आर तोरी के हे अहाँ एते गोर आदमी भए के चुरोटो पिए छियै पीबे ने हमरा की भेल छै लेकिन यार यहाँ में पिघल नहीं हम चुरोट चुरोट नहीं दै छियै कथी ला नहीं दै छियै पैसा दै छियै तऽ दिअ ने नहीं सही पैसा हो गया दिअ दिअ गुटको दिअ चुरोटो दिअ हमरा आरो तोरी के एते गोर आदमी कहते हिरण है चमकै छै दांत ये अहाँ गुटको खाइ छियै तऽ खाइ छियै ने तऽ ऐ ये हिरन है जे चमकै छै दाँत बाप रे बाप ये गुटका खेबै अहाँ तऽ बाप रे बाप दाँत कारी भए जायत तऽ काल्हि तऽ कोइ पसन्दो नहि करत अहाँके ये अहाँके दोकान चलेनाइ यऽ कि हमर दाँतके फिकिर यऽ नहि हम छोड़ी मोगी के हम गुटका नहीं दै छी अहाँ संगे पैसा संगे मतलब यऽ ने अहाँके पैसा संगे मतलब यऽ ने तू अहाँ दियौ ने हमरा हम खेबै नहि खेबै की करबै नहि करबै ओ हमर प्रॉब्लम छियै ने अहाँके नहि ने छियै ए हमर घर में हमरा कहने छे छोड़ी मोगी के सीक्रेट गुटका नहीं देला हम केना के देब अहाँके अहाँके तऽ कहना हेतै घरमे छौड़ी मोगियो के नहि ताकै लए कथी लए ताकै छियै तऽ हमरा ए यदि हमरा दोकान में तो हम नहीं तकबे एक के मन मिल लेबे तऽ मुनू समझ ने रहे? अहाँके घरमे सएह शि- शिक्षा दै छै तऽ सएह करू ने अहाँ ये लिए हमरा दोकान में दोसर सामान लियो ना हम वएह लेबै नहि हम खैनिए लेबै सब चीज लेबै नहि खैनी लेबै बाप रे बाप कैंसर होइ छै खैनी नहि नहि कैंसर जाबा भए जेतै हमरा हेतै ने तोरा नहि ने हेतौ नहि हम खैनी तैनी नहि दै छी केहन छै रे दोकान बिस्कुट लिया हमरा ला केना गुटका उ नहि हम गुटका सुटका नहि देब कथी ल नहि हे हम मोहना पता लए कऽ मुँहे पोछ ले बेसी नहि तामस चढ़ाबू हमरा आरो तोरी के सनखल जाइ छै दखा हो

तोर मौसी छियै हम नहि छी हम तोर मौसी तो कही भेलो पागे देखिनी झगड़ा करे छै छोरी ये हंस रे हलकट हंस छोरी लगे छै ये त ए हमरा त मौसी नै त लगे छै मौसी छियै हां आर कथी का मौसी ककर मौसी ए छोरा कहै छै बोले मौसी छियै नै छियै ककरो मौसी तू देबह हमरा गुटका नै हम गुटका सुटका नै बेचे छियै हैं? दी दियो अते निक मुंह छो आ परा खेते है त की भए गेलै त आइ गेलै छौरी मोगी सब खाइ छै हम ले ले ले तोड़ के अपन अथी कर हम जाई छी हटा देबा तू गुटका नहीं हम गुटका नहीं तू देखते फेर मारबो दांत कारी भए जेतै हमर दाँत कारी हेतै तोहर नहि ने काल्हि बियाहो नहि हैत अहाँके। नहि हेतै तऽ नहि हेतै नहि करबै

से छोड़ी आवे जे हमरा ल गुटका ले ल सिगरेट मारे ल छोड़ करी है जे त कल बियाहो नहीं हेते